tomaşaçylar! Bu günki sapagymyzda siz bilen Arduino degişli bolan ultrasonik sensor hakynda öwreneris we nädip işleýşi hakynda kiçi proýekt ýasarys. Indi ultrasonik sensor umuman nämä gerek? Ultrasonik sensor Şeýle signal ýaly zat goýberýär we nänaý böyle signal goýberýär, goýberýär we öňüne bir bosaga ýa bir zat çykan wagty şo signal yzyna serpikýär we sensere, sensoryň yzyna gaýdyp gelýär. Şoň üçin ine bärde şoňa degişli pinler hem goýlan. Bärde öňki durşy ýaly GND pinimiz bar, GND pinimiz ýagny minus pinimiz bar, soň VCC pin, o-da plus pinimiz, ýöne Echo bilen Three-miz hem bar, Echo pinimiz bolanda,

Indi kodlama bölümimize geçeliň. Indi bolsa kodlama bölümimize geldik. Bärde näýem kodumyz taýar biziň. Serial begin dokunma at ýüz diýmek. Ýagny özümiz şu programmamyzy işledip başlaýas. Pinmod ikimiz bilen output berýäs. Pinmod bäşimiz bilenem input berýäs. Ýagny ikinji pinimiz bilenem signal goýberýäs. Bäşinji pinimiz bilenem alýas. Indi long TD distance-miz girýär, nädip iş etjegimiz indi digital write iki log, soň delay bu ölçeme ölçemesi üçin öz aýratyn ýazylýan programma. Indi aşakdaky distance bu nämä deň bolmaly? T-ni ikä bölüp, ýene-de ýigrimi dokuza ýigrimi dokuz nokat bire bölmegimize deň bolmaly. Ýagny bärini düşündirmek uzynrak gidýär, şonuň üçin biz kod taýýar kodumyzy eýýäm description-a goýarys, şo taýdan alyp bilersiňiz web saýtymyzdan. Ine kodumyzy indi ýükläp göreliň häzir arduinomyzy satyp. Ynanny şu taýdan tortumyzy sazlaýas, kom üçlüp alýas. Ynanny çatyrlaý. Indi bolsa zagruzka berip koduny ýükläýeris. Ynanny kodumyz ýüklendi. Indi häzir şu taýdaky monitor porty diýip bölümimiz bar. Şo taýdan nähili işleýändigini görüp bilýäs. Şu taýda ölçegini ynanny ýazyp oturýar özi. Ynanny elimizi golaýlaşdyramyzda. Aralyk azalýar, elimizi daşlaşdyranymyzda bolsa köpelýär. Ýagny nä iş şeýdip işleýänini subut edibilýäris däri. Şeýle elimizi goýan wagtymyz ýagny ses tolkuny ýakyn aralyga degip yzyna gaýdýar we nä ekranda görşümiz ýaly aralygymyz kiçelýär. Soň nä elimizi aýyran wagtymyz bolsa aralyklar ulanýar sebäbi ses tolkuny has daşa gidibilýär. Ine, indi bolsa ýaňy ultrason sensorymyz arkaly aralygymyz daş bolan wagta ýaşyl swetaforymyzyň ýaşyl çyrasyny ýakýarys, aralygymyz golaýlan wagty sary çyrasyny ýakýarys, indi has ýakyn bolan wagtam gyzyl çyrasyny ýakyp bilýäris. Ýari muny başga nirelerde ulanyp bolar, meselem, maşynlarda şonuň ýaly öňüne goýup bolar, radar hökmünde ulanyp. Tä aralyk ýakynlaşan wagty duýdurar ýaly ýanyna bazyr signal goşup, has ýakynlan wagty gygyrdyp aýdar ýaly sürüjini duýdurar ýaly. Ine, ine swetaforymyza geçen sapaklarymyzda düşündiripdik. GND-mizi minusa çatýas, soň green, yellow, red-imizde hersini aýry, hersi üçin aýratyn pin aýyrýas. Olary çatýas başda, green, yellow, gran red-imizi. Indi GND-mize minusymyza çatýas.

Indi häzir kodlama bölümimize geçýäs, ýagny näme edýäs? Ultrasonik daşda wagta signal daşa goýberilýän wagty ýaşyl, golaýlan wagty sary, has ýakynlaşan wagtam gyzyl alýas. Indi ýene-de kodlama bölümimize geçýäs. Ine, indi bolsa ýaňky kodumyza ýene-de bölümlerimizi goşalyň. Ýaňy biz aýdypdyk, sekizinji, dokuzynjy we onunjy pinlerimizi ulanýas. Ýagny bärigem şo pinleri girizmeli bolýar başda. Pin modumyz bilen birinji stekinjimizi girýäs output görnüşinde. Soňra dokuzynjy we onunjy lamyzy hem edil şonuň ýaly copy paste edäýmeli. Konteýnerimiz ýok. Dokuz aşakynda on edýäs. Indi bolsa işleýiş nämämize görä, if else ulanmaly C++ dilinde ulanyş ýaly nädip ulanyp bilýäs? Şu taýdan bir sany if klozumyzy açýas. We diýýär, biz ştaýda distance D bilen belledik D aralygymyzy. Şoň üçin indi meselem if D ýagny distance'ymyz 15-den ýa-da 20-den kiçi bolan ýa-da uly bolan ýagdaýynda

Soňra ýene-de bir if goşýas. Bu lifimizde bolsa distance'ymyz e, ýigrimiden kiçi bolmaly. we ondanam uly bolmaly. Indi münhälek bolan ýagdaýynda-da biz indi sary pilimizi ýapmaly. Sary pilimiziň haýsyna satylanyna görýäs. Sekizinji pilimize satylgy. Şoň üçin şoňa digital write bilen ok berýäs. Indi üçünji iň soňky ifimiz goşýas. If indi distanceymyz ondan hem kiçi bolan ýagdaýynda dokuzynja atak barýar.

Ine kodumyz şu taýda ýazylgy. Näme etdik? Eger-de distance ýigrimiden uly bolan ýagdaýynda orange pinimizi ýakýas, ýaşyl pinimiz, galan pinlerimizi öçürýäs. Eger-de distancymyz ondan uly we ýigrimiden kiçi bolan ýagdaýynda-da sekizinji pinimizi ýakýas we distance dokuzdan kiçi bolan ýagdaýynda-da dokuzynjy pinimizi ýakýas. Şo ýagdaýlaryň hiç biri bolmadyk ýagdaýynda-da hemmesini öçürip goýýas. Ine kod muşdaýda taýar neme web saýtymyzdan munam download edip alyp bilýäňiz özüňize biz descriptiona linkini goýarys şo taýdan alybermeli biz ine kodumyzy ýükledik häzir muny işledişinem size görkezeris. Ýigrimden uly bolan ýagdaýyny ýagny ýigrimden uly islendik san bolan ýagdaýynda ýaşylýan ýa görşümiz ýaly bärdede ýaşylýan dur soňra näme diýdik indi meselem ýigrimden kiçi bolan ýagdaýynda we ona ýakyn bolan ýagdaýynda sarýan ýa ene görşümiz ýaly sarýan ýa we has ýakyn bolan ýagdaýymyzda gaty golaýlaşan wagtam indi gyzyl ýanmaz, ana-da gyzylymyz ýanýar. Ultrasonyň ses gögerişine şon ýaly uç reňk arasynda şeý gidip gelip durýar. Indi islendik ýere çenli göýerilýär ultra sesini. Ondan soň şo taýdan şeýle alyp özümiz nemede bermeli. Jana bu günki sapagymyz şulardandy. Şulary öwretdik size. Indiki sapagymyzda nesip bolsa bir taslama ýagny proýekt çykararys. Ultrasonik arkaly biram servo motorlarymyz arkaly indiki sapakda görnüşýänçä hoşuň sag boluň biram ýenede kanala agza bolmany ýatdan çykarmaň halasaňyz laýk goýuň we teswir pikirle öz pikirleriňiz babatda teswirleriňizi ýazyň şolara seredip okarys we bahalandyrarys nämelerimiz düzetmeli nämelerimiz gowlamalydygy hakynda pikirleriňiz alsa ýazmagyňyzy haýyş edýäs hoşuň sag boluň.